Dawn it-tliet politiċi kienu jindirizzaw l-ugwaljanza bejn il-ġeneri, il-migranti u l-persuni LGBTIQ. Kienu tliet politiċi li jippromwovu u jsostnu li s-soċjetà Maltija għandha tkun aktar soċjali u inklussiva għal kulħadd. Illum il-ġurnata fejn daħlu aktar drittijiet ċivili fis-soċjetà tagħna, ħassejna l-bżonn li jkollna politika li tirrifletti aktar is-soċjetà tagħna, u anke l-liġijiet ovvjament. Għaldaqstant tfasslet din il-politika. li nbniet fuq it-tliet poliċiti preċedenti. Fil-fatt, wieħed jista' jinnota li f'paġna tnejn il-liġijiet kollha li din il-politika qiegħda tirrispetta u tħaddan. Politika li ser tipproteġi lill-membru minn diskriminazzjoni diretta u anke dik indiretta meta japplika għal xi pożizzjoni ġewwa l-General Carers Union. kif ukoll kif membru jista' jinvolvi ruħu aktar fil-General Workers Union sabiex ikompli jsaħħaħ l-ugwaljanza fl-organizzazzjoni u fis-soċjetà tagħna. Kulħadd għandu jingħata l-istess opportunitajiet. Kull persuna għandha tingħata l-opportunità biex ittejjeb il-ħajja soċjali tagħha Kulħadd għandu jingħata l-opportunità tal-edukazzjoni u ta' taħriġ fuq il-post tax-xogħol biex ikollu l-opportunità li japplika għal xi kariga għolja li tista' tinħoloq u b'hekk itejjeb il-ħajja kemm tiegħu u ta' dawk l-għeżież għalih. Nemmen li l-libertà u l-ugwaljanza huma valuri fundamentali li kull persuna għandha jkollha biex ikollna soċjetà b'saħħitha. fejn kulħadd ikun jista' jgħix kuntent u kif inhu xieraq għad-dinjità tal-bniedem. Għalhekk, naqbel ma' din il-politika tal-ugwaljanza li Joe Kerzunian qed iressaq quddiemna llum. L-isfida primarja hija l-biża'. U l-biża' hija tajba wkoll. Il-biża' hija tajba sakemm jirnexxilek tikkontrollha. U hemm linja, l-fine line, bejn fejn il-biża' tikkontrolla għal li tmur għal ħsibijiet estremistiċi. Il-biża' tgħinek, tgħinek biex tipprepara ruħek. Il-biża' għandek tgħinek biex ma teħux l-affarijiet for granted. Iżda ma tridx iċċajparlek, iċċajpar ir-relazzjonità u l-ħsieb tagħna, li dawn huma valuri fundamentali għalina. Kemm-il darba fuq il-post tax-xogħol stajna, smajna statements, Ħadulna xogħolna. Smajni għażlu, ħadulna xogħolna. Bil-mudell ekonomiku li għandna, nafu u hija fattwali li din mhux vera. Anzi, illum qegħdin f'ċirkostanzi fejn immur fuq kumpanija u kważi hemm problema biex nikbru, biex il-kumpanija tikber biex jien u mbagħad eventwalment immorru nġibu kundizzjonijiet aħjar għax m'hawnx biżżejjed ħaddiema. Dik hija realtà. Dawk huma fatti. L-ugwaljanza li għalij huwa importanti ħafna. Għaliex? Għax jien kont diskriminat fuq il-post tax-xogħol. Kont diskriminat minħabba t-twemmin tiegħi. Kont diskriminat għax bħal eks ħaddiem tat-tarsna lili bla rispett ta' xejn mil-lum għal għada qaluli tiġix għax-xogħol mingħajr ma tawni ċans niddefendi ruħi. U dan ma jservikx għas-sempliċi raġuni għax m'għandekx għajnejk blu. Forsi qed tgħiduli, Ġibt eżempju ftit assur, Jesmond. Imma dan l-assurdità jgħaddu minnha kuljum ħaddiema li ssir kull tip t'inġustizzja magħhom għas-sempliċi raġuni għax xi ħadd isib jarhom differenti milli milli hu. Irridu nammettu li fl-aħħar snin Malta għamlet qabżiet kbar fejn tidħol l-ugwaljanza. Imma rridu nammettu wkoll li sfortunatament għad hawn ħaddiema li fis-skiet xorta għadhom iħabbtu wiċċhom ma' diskriminazzjoni fuq il-post tax-xogħol tagħhom. Ħafna kif nistgħu niġġeddu u dawk il-prinċipji nwettquhom. li prevdejna fil-Kostituzzjoni, pprattikajniehom dejjem, ħaddannihom dejjem, anzi ħafna mill-kritika li jkollna aħna, u hawn nara l Joe Farrugia u lil Andrea Gil iddiskutejna, li ħafna mill-membri tagħna jgħidulna min jekk naħdem iżjed għaliex kulħadd ħa jieħu daqsi? Jew jekk jien naħdem iktar minn ħaddieħor għaliex? Jien għandi nieħu daqs ħaddieħor jew inqas minn ħaddieħor. U dak li dejjem xpruna jidhirli hi li aħna kulħadd ugwali abbażi tal-ħiliet u tax-xogħol li jwettaq. Fil-grupp tas-segretarji, kemm fl-eżekuttivi, kemm fil-kunsill, approvajna dawn il-bidliet u llum bħall-bieraħ nerġa' nħeġġiġkom Biex tapprovaw dan, biex nimxu 'l quddiem, biex il-politika li dejjem ħaddgħanna minn żmien Reġi Miller, l-ugwaljanza, mhux biss inħaddnuha, imma nagħmluha xi ħaġa li naħdmu biha l-ħin kollu, kuljum. Nirringrazzjakom.